Ah, ini ticha wangu akafa ndiri grade 2 pabreak pataidzidza hataiziva kuti ticha akafa unopiwa mumwe so ndakangofungira kuti zvakafa wangu pabreak zvakabva zvadini zvapera saka ndinapota ndopota ndichisanga because zvinonditi netsei eh, bichani so vana baba naana mai tiri kusangana nhasi pano muimba ino isu tauya kwamuri sezvizvarwa zvenyika yezimbabwe nekushungurudzika nemafambiro ari kuita zvinhu pakugara kwatiri kuita tichitarisa remangwana revana remangwana redu nerezvizukuru zviri kuuya takagutsikana tikaona kuti ah kana tikatorega kusimuka tichimirira vasipo vacho vachauya vachauya vachitituka vachitibvunza kuti makaitei panguva yenyu nekuti tiri kuona kuti zvinhu zviri kubuda mugwara asi tichingonyemwerera saka sekutaura kwataita hatina boka ratiri kumirira mapoka ane zvaanoita akasununguka panguva yawo kuzotaura zvaanomirira uye zvaanofunga pamusoro pezvatichange tataura panhani because hatina kunge tataura navo kana tavakumbira mvumo e, saka takangoti no isusu tine kodzero yekutaura zvatofunga zvingave zvichinzi zviri wrong e, zviri wrong kwauri ka kwatiriwo zviri right rega tidini tizvitaura hatina problem nepfungwa dzako dziri wrong chiregawo kuitawo problem nedzedu saka tinoziva hedu kuti mushure mekunge tataura e, pane zvakawanda zvinokwanisa ku, kuitika cause e, zvataakuita izvi zvinotsamwisa vakawandisa chaizvo vachagumbuka and vakatogumbuka saka hatizivi kuti hasha dzavo dzichaguma nekudii saka tinongogadzirira zvese tichingoti aiwa machena zvavanenge vafunga kudini e, kuita sei tiri kutaura nyaya iyi nekuti tese tiri kuona kuti no tigere muchikepe pane munhu aboora chikepe mvura iri kupinda takatarisira kuti mutyairi wechikepe abve kwaari uku adzoke kuuya Ozouya kunotivharira buri riri kupinza mvura yepatigere. Ini neari panext pangu hatisi kukwanisa kusimuka nekuti tiri kuti kana ndikasimuka ndinowana chigaro chana ndikagara chagarwa. Saka tiri comfortable kunyura takagara patugaro twedu because tiri kufunga kuti we have achieved so much in life. that uh, whatever positions that we hold anyway kwatinobva anokwanisa kukosha kudarika remangwana revana vedu so we have said no eh, zvina uh, kukosha kudarika nyika yedu neremangwana revana vedu nevamwe vanoteera saka tauya pano kuti tidome mabasa ehumbavha chigororo chikopokopo nechindingoveni chazara munyika inoi chine vanhu vari kuchiita vasina hanywa nevamwe vanhu vari kuzvifunga ivo pachavo kuti ivo ndivo vanofanira kurarama kana vararama ivo vararamira nesu kana vaguta ivo nesuwo matumbu edu anofanira kuguta vari kuunganidza pfuma dzavo nenzira dziri kuuraya nyika nenzira dziri kuuraya remangwana redu nerevanouya tese pano ngatitenderanei kuti patiri pano handipo pataitarisira kuti tinofanira kunge tava tine kwataitarisira kuti nenguva yakati tichange tava padanho rakati asi kune vanhu vataregerera kwenguva yakareba vachiita zvavanga vachiita wotirova dama rekuku tonzi no toverengerwa vhesi rekunzi ukarohwa ari kuruboshwe pira rekurudyi but we have decided to say no because tikaramba tichidaro maziso achabuda nembama bcause marovero ava akuita haasisina kumira saka tazvipira kuti no regai tiuye chekutanga titaure kuti no e, last time takaita tiri kubandiko redu rimwe ratinobva tikataura aizvo ndozveikoko hatida kusuda kuzvitaura kuno zveikoko zvinodhiliwa nazvo ikoko nhasi hatisi kuita zvaikoko saka vane mibvunzo yaikoko munozobvunza kana maenda kupi ikoko nhasi toda kuti titaure nezvekuno eh, nyaya dzandingade kutanga kutaura vamatutu vachizouya vachizoisa ini ndongotaura skeleton wozoya vopfekedza nyama dzacho tichienda kumberi hazvifanire kufungwa kuti tine dambudziko nevanhu vari kuita mari dzavo hatina dambudziko navo hatina dambudziko navo kana vachidya nzou dzavo but dambudziko ratangoita ndere kuti pavari kudya dzimwe nzou dzavo idzi vari kutinha dzimwe dziri kunotsikawo mbeva dzeruzhinji dziri kudyiwa nevakawanda so vanhu vane pfungwa yekungoti ivo bedzi ndivo vanofanira kuti vadini vararame vane zviya zvakataurwa namutukudzi kunzi kubvongodza mutokusiya kwevanhu vakaguta anoti ichi ndechake ichi ndechake icho ndechake nechiri seri uku ndechake vari kuwanikwa pese vaita kubata nyika kuisa maoko avo kudai imo muno vatorimo vanenge vanzi endai munotinzwira aiwa huyai munzwe munovaudza kuti nyika haisi kufara nekubata kwenyu nyika haisi kufara nemabasa eugororo amuri kuita vamwe vari kubvunza kuti no eh, youth makazenge mava zaki rini hamuna kumbotinzwa pano tichiti tinomirira zaki izvi handina kana idea yechipurisa handisi mupurisa even prosecutor handisi but hatikwanisi kunyarara tichiona zvinhu zvakaipa zvichiitika vane mabasa avo vane avo vachazenge vomaita nenguva yavo hatikwanisi kuvatuma kuti itai basa asi pamwe pacho tiri kuita mibvunzo sezvizvarwo zvemunyika kuti vachazoita mabasa avo rinhi kana angave mapurisa vangave vezac vangave vespecial anti corruption unit in the office of the president vangave venpa vangave vejustice vari kuti nhau idzi dzichapera zvaita sei izvozvi izvi why tiri worried vanhu vatiri kutaura nezvavo akangobuditsa 1 percent yemari yake kuikanda mustreet ambuya vangu vari kwamukosa vanonzwa vanochemedzwa nemunhu akanda 1 percent yemari yake muharare mari etsese anomuka akakwira but mari iyi vari kunoitora kupi kune vanhu vari kuvapa mari idzi nhasi kuri kusungwa vana vari mumastreets kunzi ndiwo mamani changer fine its illegal but vanhu havasi kuona here kuti vari kusunga matemba vachisiya kusungwa uku vanhu vachinyenyeredza kudai mutemo wedu raakunge dande mutande rinobata tumwe tunhu tudikidiki richisiya zvinyaride nezvidhanana zvinokambaira zvichienda this is where we have a challenge we have vanhu vapinda mune zvezvicherwa kungave kudiamond kungave kugold atora migodhi yese aita yake kuchembere ariko kumadzimai epakati ariko kumhandara ariko kumva everything ndezvake so wehave said ah and problem yavaita ndeyekuti even imo munomu munotova nevamwe vakatobhadharwa kupusha certain narratives dzekutaura kunzi a ah, vanatsenenga muna matutu vakebitwa neimwe nyika ndo yaakuvashandisa ah, in orit isusu fine mungatiti tinoshandiswa nenyika iyoyo ko imimi iri kukushandisa yo nyika kuti mube inonzi chii We can, it's not true vamwe vomhanya nenhau yekunzi a ah, ihondo dzemapoka emuzanu p f mafactions mbavha idzi dzakabvira vana amai mujuru vachiripo vanodhila chete nemunhu ari mupower vaimhanya naana mavhairi vari vana minister veenergy makamhanya negamatox hatina kumbokunzwai muchitaura kuti no eh, faction yegamatox iri kuprotecta vanhu ava gamatox yaenda kukaya g40 hapana achingazive kuti vaimhanya neg40 vachitosponsa g40 against yainzi lacost nhasi wochinzi no ah, vakupesekitirwa imwe faction vakazoita mapoliticians rini hasi mapoliticians ava imbavha nemakororo they've never been politicians and pavari kuba havasi kuba on behalf of a faction vari kuba because dzingori mbavha havagutsikane nezvavanenge vaunganidza saka tati a ah, Regai nhasi tiuye tizvitaure but mukutaura umu tinoziva kuti e, tine maresults achabuda kana maconsequences ezvatanga kunoita pano but weve said no we are, we are ready ingava natongo vawakairwira akatoziva kuti no kuzimbabwe handisviki but haana kuora mweno kuti aisasvika so these cartels are very very powerful and connected they are not just connected to a single political party as you may think bvunzai vari kukumhiri vanokuudzai kuti kana kuno vakonzeresa why because vanenge vachiti uku variko nekuti havasi nyaya yavo chete ndeye kuda kumeka shuwa kuti whoever comes into power anovasiya vachiba so the fight has got nothing to do with the party The fight has got nothing to do with factions. For us, it's a generational fight. We are perishing while we are smiling. So this is what has motivated us to come and address you today against the powerful cartels. Fumba dzenyu dziri kufunga munhu wani. Kuti kana tataura nhau yecartel ndinhingi.

so ndonyaya ndati nditange nekutaura ndichingokuchingamidzai kuti ndo nhau yatiinayo pano saka shoko ratoda kuti titaure nderekuti mumwe nemumwe pane vanhu vari kuita zvavari kuita ngaamire nemuchinjiko wake usati kana wabatwa uchibata bhinya mukadzi womunhu obva wati handinoroverwa kuti ndakavanyima e, mombe pavaida kurima aa ah, ah. fesa nyaya yako yekuti wabatwa uchiita chipfambi so nhau yekuda kuhwanda seri kwevatungamiriri vedu kana kuzama kupatsanura vatungamiriri vedu kuita sekunge uri kupesecutirwa nhau yekuti you are loyal to anyone you are not loyal to anyone you are loyal to yourself and your money

Eh, hama yangu iri pano vanonzi vamatutu eh, vamwe vaishungurudzika kuti ah, eh, tsenenge amuna matutu kuita chirwirangwe zvinofamba sei aiwa hatingakundirwi nemakudo Anoti kana achirwa akaona kwasvika mhandu anombosiya hondo yemarize otanga amhanyisana nemhandu. Kana tiine yedu hondo yekutorerana marize tinozobvunzana papa ipe kuti habatiwe watora rize rangu rino mafuta unge uchizvifambisa sei asi tatanga tadhila negenerational cause which is before us cause all of us

pane zvazviitika ndandiri pafoni nemunhu wanga achitoda kundipa mari ndisataura zvandoda kutaura saka ndamurambira but anyway e, ndafara kuti eh, eh, rondibvitsenengamo e, waindicata kuti the reason why tiri pano hazvinei nepati yemunhu kana organization yemunhu because at the end of it maproblems edu haana chekuita nemapato evanhu ane chekuita nesu and our future isu tinobhilivha kuti zimbabwe comes first before anything else eh, ndisati ndafunga zvimwe zvinhu ndofanirwa kuziva kuti ndiri muzimbabwe nen my uh, conduct inofanirwa kuindicator that zimbabwe nen myself ndo zvatinobhilivha ini ah, vasi vanhu vakawanda vanoda kutaura zvisingadi kutaurwa nevamwe but hazvirevi kuti zvofanira kunyaragwa eh, kune variko vongoguta matumbu voga so and you'd ask yourself but if i'm to let these people go like this what is it that i'm going to benefit eh, iso kwatinobva takadogadzirira kuti zvikanzi zvigaro zvapera mangwana tokota jesu kristu wakanaka handei mberi asi nenyaya yecorruption hatinyarari because at the end of it people may be comfortable where they are because they think its comfortable until unomujusa mazuva ese uya unobira nyika azobvisa mari iya yaanomupa every day thats why you realize that you are lost you are nowhere near anything that is comfortable uh, hama uh, dzavo ndikatarisa vanhu vari muno vakawanda ndoona kuti age group yedu takada kungofanana tiri mayouth tese you must ask yourselves Eh, kune wandamborosa ndichipinda apa ndoziva kuti wakabhadharwa kuti orit tomboti wapiwa 10000 us dollars and then what musi ainopera anodzokera nekuti ini natsenengama hatichazotauri zvatataura nhasi futi zvakuwanisa mari saka uchazodzokera here unopiwa imwe iko kusina zviri kutaurira ask yourself tinobhilivha in fair distribution of wealth in a country where citizens are equal according to our constitution

isusu eh, paunhu hwedu sevanhu without necessarily attaching ourselves to anyone else we believe that uh, our president president nangaba deserves genuine support genuine support i, I, I have to emphasize on that vanobhilivha mavari sesu kunyange tisina kumirira bato pano they will understand that the president needs genuine support there are people who are stealing vachinovanda kuseri kwatisingazivi futi kuti kwavakavanda munhu wacho uri pakati ezvo vanoti vakavanda kuseri that is ending today we want a situation whereby kana ndiri mbavha samatutu akuti zvazvinyepa vasamidayo but kana ndiri mbavha chaiyo chaiyo ndimire ndogava nditongwe ndiinde kujere because ndiri kubira nyika zvisina mumwe munhu unopinda pakati this is the approach that we have chosen to take the international companies that are coming to invest in our country tinotenda maefforts egovernment kuti such people are coming and uh, tinoshuvira kuti dai tawana more and more uh, fdi coming to, to our country nokuti zvinobatsira kustabilize ah. economy yedu but our only local people must not teach vanhu vabva kunze vane intention yakanaka kuita business zvinowori mukati zviri state forward simply because they want money that is wrong and uh, ndo zvatinoda kutaura nezvazvo Eh, ndichakuonesai titei tichiita zvedu makwikwi ekureva vanhu vamwe vakamboti rimwe gore tareva vakatisungisa asi takavapindura vakanyarara zvachose meaning pamwe zvatakavapindura chokwadi kavati vachauyisa zvimwe dono but we have prepared ourselves for this

eh, momuziva nishuviro yangu kuti ndinyatso kuhwisisa kuti chinoita kuti ave iye unosaplaya fuel eh, tikaenda kukomanda kagrau chandiye wakamboda kuongorogwa akanzvenga nzvenga hapana paasiri including the money that is in the streets it is coming from him

so isu tongofunga kuti ah, pamwe vanigona vari vanhu vari right but let them prove us kuti vanhu vari right but as far as our concerned majority of our problems is coming from this person called data bray zvimwe zvose tichataura but there is the source of our problem our challenge is

iye haangaone kumustreet achitengesa mari but unenge ane vaanavo vamwe takambotaura nezvavo eh, asi nenyaya yekuti hatigoni kubatanidza zvarehwa natsenengamu kuti hatingabatanidzi zvekokoko nezvekuno i may no need to get into that so that don't mix the two issues now looking at this person

called tafadzwa musara eh, vavanoita nezveupfu eh, variko kuimbo tachibage variko kuchigaya variko kutengesa upfu hwacho but there comes the problem upfu hwakazara mublack market more than where theyare supposed to be and even in as much as government is subsidizing uh, price eupfu but hauchaonekwe and people are queuing for millimeter then you tend to wonder what exactly is taking place havangarambi ari varoita mari wogaka vanhu vachitambura nekushaya hupfu kudzimba him and a click of white people that is working with eh, yavanozvipa some name some funny committee I think they must just stop what they're doing. Vakuruwo vamwe mune mamwe masectors vanenge vachidya mari dzakasviba kudai they must not receive mari yakasviba kudai because it creates uh, uh, a perception which is not uh, right in the eyes of the Zimbabwean people. Not from any one organization, but across. Even the same person that I've spoken about, I think in majority

time that we work together to make sure that this ends gandimbozorora
ngoti pa oh, munhu mazvita eh, pamashoko anga ari kubwereketwa nava matutu eh, tine chimwe chiri kutishungurudza zvakare chemurume unonzi billy Rottenberg ane monopoli ameno zveethanol nekublenda why him alone zvemandatory blending zvekuti munhu wese vanhu vese vari kuzviziva kuti no zviri kuitwa izvi hazvisi suppose kuitwa but vanhu tiri kunyarara why is billy enjoying that monopoly muno and achidhurisira nyika kusvika pekuti mafuta edzimota anenge aakudhura nekuda chete kwekuti munhu one anofanira kuti aite mari munyika muno agere uko mota dzese dziri kupinda bhira anenge achimeka mari and we ask kuti ndizvo here zvakafirwa nevana vari pachimoyo nyadzonya tembwe gondola mukushi luangwa solwezi nemumasangomo kuti vanhu vashoma vagodya on yevamwe kuti misodzi yevakawanda idiridze rugare rwevashoma tine ishu yevana vari kusungwa aizikamwa vachinzi makorokoza vakakura munyika yavaiti when i grew up i want to be a doctor i want to be a pilot I want to be soroni so vasisina minzi dzekurarama vazvipira kuenda pasi pevhu kunotsvaga upenyu pekuti vamwe tese tiri pano pa ukapapinda udzoki haudi kupadzoka zvakare vachitsvaga kurarama kwaitawo vamwe vashoma vane usimbe vaakuenda vachivabvutira eh, zvavanenge vashanda vachivatema tema nemabhemba vari kuvatorera goridhara vari kuendesa kunani goridhe iri nhasi vana vari kusungwa ma2 years 5 years vachikandwa muchikarabotso ari kutuma or ari kutsigira vemabhembara ndiani we are happy that the leadership has uh, came in kudhila nethat problem but we have an issue yekuti company inonzi this company eh, mirai ndiitarise ndisataure zvekudhomoka pana eh, pane iyo company iri linked again kuna kuda ndoyaenda ikatenga mugodhi wepamazuva emaini unonzi jumbo ndiyo yanotenga mugodhi wefreda rebecca ndiyo yanotenga mugodhi webinduranikewo corporation trojan mine ndiyo yanotenga mugodhi weshamba mine nyika yese zviyatowa maoko ako let me Eh, iyi ndiye mapharmaceuticals iyi ndiye yekuluta platinum orat mirai nditarise zita re rethe company iri kushandiswa kutora eh, inonzi chii kutenga mamines wherever they is going akasvika even paine mamwe mashareholders ari kusvika achimadisciplese achitora then achinyepa kuti no ndiri kushanda nanhingi ndiri kudini nanhingi zvotoda kuti no tinzwisise kuti kana aine shuwa akava ari kushanda navo ngaabude pachena ataure kuti ehe ndiri kushanda nangana ngana ndiye anondidini anondituma iye ngana wacho abude apindure kuti unondinyepera kana kuti unotaura chokwadi e, mazimbabwe ndatora migodhi yese yayangu muri kuti chii tozviziva there is a company inonzi panjab yanoshandisa kupinza mota Let's say paita scheme yehurumende yekuti pari kunzi inopada kupinzwa mota ari kushandisa that company inonzi panjab onzi pari kudiwa mota 100 anopinza 40 dzehurumende opinza dzake 60 achifurata mukomana anonzi brighton ndikambura kutozviwawo izvozvi izvi ndiye zvakarava nekampani inonzi fossil agro inoita zvecommand agriculture pakanzi command agriculture haichaenda kwese kuya kupinda nekucbz ndokubva vaenda ka cbz kwatu yayavo zvonzi no fio haichaendi nekupuma unzi no ngaaende nekutrek trek yacho ndeyake koita imwe zvakare ine monopoli yekugadzira marodzi inonzi fossil contracting ndeyake achifuranda mumwe munhu anonzi obey mati anonzi obey ani andisiri ndataura wouya kune kambani inonzi sotic yaari kufana pakuluta platinum ngaabude arambe ouya kune imwe kampani inonzi landela iri kuita zvemapharmaceuticals necooking oil mishonga ichishaikwawo iye ndiye akabata mukoto wouya iye pane zvanga zviri kutaurwa namatuti kuma dealings eforex anoshandisa mumwe mukadzi anonzi danya econgolese ndiye waanofuranda ngaabude azvirambe kuti no munondirevera nhema tochimubudisira mavhi 11 why we are saying this is not because we hate an individual but imagine ai munhu anocontrola pipeline inopinza mafuta munyika apo munyika macho hamuna mafuta asi apa akabata apa akabata apa akabata well imwe ishu yandinoda kuti nditaure pano pa ndeyekuti yes kuda ndiye anenge achiita izvi but mari iyi ari kuipiwa ka from somewhere kuna ana rbz why do they continue to give tenders to one person kwaRBZ ndokuri kubuda nemari this is the central bank inokontrola nekumonita mamwe ma, mabanks ese hatigoni kumhanya kunosunga vana vari mustreet tisingasungi kuri kubuda mari yakafanana neishu yataurwa navamatutu yecommand agriculture if you look at the money that they were given and maresults avakabudisa paground hazvienderani if you go kumacouncils avo as we speak top of vainadzo dzavakapinza through punjab

kuti you choose kumira nakuda or kumira nevanhu this is where we are going kuti momira here nakuda moramba muchidya or mouya kudiviri nevanhu even those in government offices this is the challenge that we have eh, kune nhau nhau yabili ndataura kune nhau yarunga anonzani uyo anoita zvegoridhe anonzani anzikotani bin ah, izvozvi haana kugadzikana cause is cartel regai ndimbozorora ndidzose
manete toda kuya tinyaya yekuti zvino takasara taona vanhu vachingotaura nezvenyaya idzi vamwe vana vanosungwa sopesana naye mustreet futi hakuna kunzi nyaya haana asi oshaya kuti sei ari pasi tiri kuchema nejudiciary service commission our judiciary system they are on holiday but i think if they want if they don't want to work anymore they must resign i don't think kuti patanga nguva yesei nemaissues ecorruption as much as effort has been made Pati pava nemaconviction anopfuura 3 kana aripo ndiudzei pamwe hatosvikiko because dzimwe dzesori dzimwe nyaya dzinei necorruption what are they doing instead of convicting vanhu vari kubira nyika vanhu vakatarisa are they part of it is there someone else who is telling them not to prosecute perhaps we would want to know because at the end of it zvakafana nemunhu arepwa eh, obva asangana nemunhu uyo akamurepa after two weeks in the same locality in the same community how would you feel it's just not fair and if they don't want to work anymore they must just resign and leave their job equally in as much as we appreciate uh, the effort that is being done nezake ndofunga vazoenda kuholiday ofuti because mafirst days vairatidza kuti vanenge vanoda kuvharira munhu wose uri corrupt

titionewo vatotaura vachisungwa kana vachiti havana mhosva ahuye ah, vodosunga isu nekuteta accusa vanhu vasina mhosva but for them to do that those that were alleged kuti vane mhosva vanofanirwa kutanga vazviprova kuti havana i bet the last drop of my blood kana munhu anenge kuda tagwire yakashaya mhosva haa ngavaite zvavanoda ni chero ndikanzi ndoguririrwa zvikumwe one one kusvika zvapera let it be because in as much as people may want to cover these things but it's time that they come to open and they are dealt with vanoda kuti shoropo dzavo isi vaya hamuchingomira mutange mapedza nezvevavo

zvaita kuti nekuda kwekuti tataura kudai maybe ndingati kutaurisa samoi but kutaurisa kuri constructive ende kunobatsira imi ndima makateerera imi and perhaps there are people who believe in what u are saying and if you see value in what you have been saying here if anything so happens pakati pedu tiri vaviri

eh, imwe nhau yatiri kuda kutenderana ndeyekuti we, we have to hold vanhu accountable for whatever that they are doing why we are saying so ukaenda kumapurisa vanokuudza kuti vanhu tinosunga uenda kunational prosecuting authority vokuudza kuti atinoprosecuta sei munhu asiri kunzi handisiri ini ndinozopa judgment oenda kuna judge or magistrate wekuti no handisiri ini ndinounza evidence pa oti ko evidence onzi no handisiri ndakasunga ndaifanira kunge ndakainvestigate so vanhu vari kukandirana nyoka mhenyu awoti ah, hakuna mutemo unonyatsosunga Ava ukabvunza like chairperson weZAC commission anokudza kuti I'm also worried about the catch and release that is happening. Ndiwo chairperson veZAC. Eh pakabvunzwawo mutungamiri wenyika vakataura vakati ah neniwo I'm worried about the catch and the release. So everyone in the chain are worried. saka you then wonder kuti saka ari responsible for zvinhu zviri kuitika izvi ndiani vanhu vari kukandirana nyoka mhenyu so one as a way forward this fight cannot be confined to the two of us or us in this room it is a generational fight

veministry iyi vejustice vekujudiciary vejustice nei kuti vakomana huyai apa what's really is the problem who is the problem and where is the problem tokumbira vamunangagwa kuti baba huyai mugara apa muteerere mhinduro dzevanhu ava nematambudziko ari kusimudzwa newanhu where we are going to invite vanhu kuti uyai mugare pangave parainbow kana pahicc e, eh, tiine discipline neorder yakanaka vatitsanangurire kuti vari kupa matenda kumunhu wani tell us kuti now we are sec second class citizens uyu ndiye muzimbabwean why are you doing this vamangudya we may understand may not be your problem titsanangurirei kuti mari iri kubva sei kusi

we have invited bhururu wangu akazenge akurwa kumbare uyo anzani tapfuma tainvita nhengi nanhengi nanhengi makey stakeholder sikodziseni all stakeholder gathering vanhu vazive kuti anenge asina kuuya ndiye problem yevanhu asi kuchidhisaidha kuti horaiti chikuni chine utsi chinokonzera kuti moto wose utukwe unzi no hatichagona kubika nekuti huni dziri kubudisa utsi tadii tabvisa huni ine utsi dzisina utsi dzisare dzichidini dzichibaka todhisaidha as citizens bcause hatigone kuuya pano pamangwana tosheedzera futi pressure yekuti oh, ah, tazoona kuti no takanga tasiya nhingi ngana ndiye ari kuzodai so we want this not to be an event but to be a process yeupenyu inomeka shuwa kuti we attend to the day to day issues dziri kuitika dzecorruption nemacartels tocreata a toll free number a hotline yekuti kana even munhu akaripota kuzaki not because we pretend zaki but we then know and say ko nyaya yakati yaapakati yaapapi Cause kwacho kwacho kuri kuitawo dambudziko revamwe vanhu like he said vari kuprotecta mamwe maissues and inenge ichinzi it's an independent commission executive musaite interfere so aiso as macitizens ka we have a right kubvunza kuti nyaya yakati yapapi so the platform or the task force will then go and hatina munhu anotirambidza because we have a constitutional right eh, eh, freedom of assembly and association so tinozviorganiza as zimbabweans because macartels atataura pano varume the are well organized zvakaipa ihochekoche saka kana isu tikatadza kuzviorganiza uperish tichismaila so regai tichiti vaya vambenge vasimudza maoko avo mudenga mubvunze eh, mhinduro mugopiwa totanga nemi mukoma blessed
Yes, ndoda kungobvunza um, just a few weeks ago vice president wenyika ino vakabvuma vega vatengerwa motikari nakuda tagurei yekutakura vana vavo vachiti vachibva kuchikoro vachitengeredzwa vakatengerwa imwe futi necommand agriculture so how do you separate

no it's okay inodavirwa iyoyo hama yangu yes mataura zvekare mukati vari kufamba vachinotora magold claims vane zita ravari kushandisa kuti we are being used by so and so ndachikumbirawo kujekeserwa on the name of that person who's being used the top politician that you mentioned
no inodairwa iyoyo eh, mukoma wangu

Okay, unodairwa. Regai tichitora wekugumisira pachikamu chekutanga tozopfuurira mberi. Alright, mataura zvekuti macitizens anofanira kushanda nezaki. How do we ensure kuti zaki macitizens ane confidence yezaki since mati vakambotanga vachitaurisa sezvine zvanyara?
Unodairwa. Eh, regai panguva ino yombodavirwa iri mishanu kudaro.
Uh, blessed abvunza kuti uh, zvinofamba sei because uh, in an affidavit uh, vp choenga vakati vakatengerwa mota havana kuti vakatengerwa nakuda let's get facts right vakati motikari yakatengwa command agriculture now command agriculture

yecommand agriculture it is my view and perhaps uh, views of many people that uh, that was deserving given the fact that the supervising cluster ministries including the agriculture ministry and i will end there then the issue of names that are being used vanatagwirei pose pavanofamba vanenge vachiti tiri hama dzatoziva president toziva vice president havana vasingatauri vanofunga kuti one power But what we know for a fact is that it's not true. That the reason why you've got the confidence. Say, ah, okay, fine. Kana vari wama muchishandisa vakwasha. Regai timbotaura nezvenyu tigoona kuti vachati mataurire nezvevanhu vedu here. So that is a fact and it's uh, public knowledge. Is the president captured there? Definitely not. Chero zvedu tati zvokokoko ndezveikoko.

Thank you. Uh, let's proceed with questions. Uh, my brother over there. Yes. Eh, mataura edu mukati vatadzirei vari kuwanikwa vari zvakare mukati wefiro vatakamboverenga zvichinzi vakasiya vakatengesa steki yavo nana traffic gura kumai not what how do you continue to link in, the, in this category yefuel ye, ye Okay. Thank you. Second one, ndaweka mumataura mukati muchapfuura zvakare nekuzaki nenyaya iyi nemeshemenge maita muchazviita rini kana kubati mavatumirira tsamba here kuvatumira kuti tichadai tichadai uya une tsumvunzo mangwani allright eh, tisati tatadzoka kwamuri pane vari serapo
pamusoro ndanga ndoda kungobvunzawo kuti ah, ndanga ndichifunga kuti pamwe pangadaro paine mapoliticians one or two ndafunga vanhu ndovanotyisa vatingati vangazokuendesai kana kuti vangakuvhundudzei chaizvo asi zvisinei ndanga ndida kubvunza kuti what if eh, kukashaikwa action inotorwa vanhu vongozvinzwa vanhu vongoignowawo zvo what are we going to do what are you going to do okay thank you eh, yeah, i think ava ndo vakasumudza kekugumisa one vekupedzisira vari seruko mibvunzo bvaepindo right eh, zviri pachena kuti vaviri muri two dai so you hold uh, important portfolios kubato rikutungamira nyika rezanu pf handiti kukurura kwamaita mabhachi enyu nhasi kuti mutaure makazvimirira kuri kureva here kuti hamuchisina confidence in the party's capacity of confronting corrupt people vovaendesa kujeri bcause last time makataura vamatutu zvikaiswa kupati shinzi pachaitwa kumbohwerengedzwa kuchaitwa kuti vawane

Uh, as far as you are planning this, what is your plan? Are you going to be considering any other people outside as an jurisdiction?
All right, maybe vamatutu vachizopindura mimwe mibvunzo. Ndada kuti ndipindure wezvandaguma kureva sekudoma kwamaita. Eh, nauye kuti vanhu vari kutambudzwa munyika muno nemabasa evanhu vane umbavha chigororo neukopokopo haasi kusarudza munhu maringe nezvekuti anosapota bato ripi rezvematongerwo enyika so saka platform yedu yeanti corruption eh, citizens task force that platform that weare constituting hainei nebato rezvematongerwo enyika uye hatisi kuzombobvunza munhu kuti anobva kubato ripi rezvematongerwo enyika mamembership cards achange achibvunzwa kumapato kwenyu uko hakupfekwi regalia hakuitwi slogani hakuna chinoitwako kunze kwekurwisa umbavha neukopokopo nekuti chimbavha ichi chiri kuwanikwa kumativi ese kweduwo zviriko kwenyuwo zviriko hakuna kusiri kubiwa saka kana tikatadza kubatana sevana vezimbabwe tikaramba tichiti uyu ano ndewebato rakati uyu ndewebato iri hatina chakanaka chatinenge tichizviitira saka it is a voluntary platform for every progressive uh, citizen wezimbabwe we hapana anomanikidzwa kuya kunozoshanda pamwe chete nesu uh, rinenge riri revanhu vanenge vakangozvipira kuti no nhau dzemabasa ehuori ukopokopo nechigevha ngazvipere maita basa ya mazvita pane mubvunzo wabvunzwa kunzanzi mati makaverenga eh, kuti tagwire yakatengesa cheholding yakazodai ndafara nekuti mati makaverenga makuti makaona because I can play around uh, paperwork zvekusvika pakuti I can sell my whole company shareholding yes 100 percent in my company and create three more companies and take the money and distribute them so I think nyaya kuti makaverenga magona zvikuru kuverenga pamwe zvamakaverenga zvakanyogwa zvisiri izvo action to be taken im sure uh, uh, tsenenge amanyatsotsana ngura kuti this is what we think because we have to pile pressure on the authorities to act eh, this is the reason why iw doing this thing otherwise if you don't do that then you're not going anywhere mwe acharamba achiti ndi nhingi unofanira kuita zvakati ndi nhingi anofanira kuita zvakati nhingi ndiye anozoprosekita so we rather say aiwa garaya pamoseka because youare accountable to us as citizens pindurai kuti ri kusingasungi vanhu ari corrupt ndiyani then we take it from there uh, the position maanzi mabhosen natiayo kwatinobva eh, takurura mabhachi and wether party nekut ah momboziva kuti kudii positions its positions zvaiva zvakara zvekurega neposition which is useless when not serving the interest of the people particularly people vaonekwa generation vanotoona maita ana kupusa kuti wava ndo vanenge vari kudya kwavari apa so kuti tiradze kuti ah, hama dzangu hakuna chatiri kudya ko tonodawo zviri kwamuri koko asi hatizi kuti zvouya sei that's why wa but the party in my view

vati zvakashata izvi zvakashata so that we can move uh, uh, together senyika iri clean wo mvunzo wekupedzisira wakupindura nasenegal hazvinei nepati izvi because haisi pati iri kubigwa but izimbabwe any individual to feel that they want to be part of it to fight these people or you watch why list to become poor and poor perhaps you don't know the poverty that you know but you don't care who is part of this fight because at the end of it uh, ko kana akasavawo kwandinofarira zvozodii zvinopedza corruption hene kuti ndamudzinga and mind you this is not for us we are initiating something mutsawo vamwe vedu kuti mukai muone kuti nyika iri kupera makakuira pamuchazotanga kuti 10 15 years there will be nothing left this is what weare just doing

i think, I think tinotenda tanga tamboti ndo tapedza haingaperi cause inoramba ichidini ichimuka naachida kungoguma nekuti e, taguma pano but sekutaura kwataita the way forward tataura tichange tichikuzivisai mumazuva mashoma ari kudarika mazimbabweans ari kufila kuti they have to be part of this fight no matter where you are coming from you are free to, to then join the platform and the organization or whatever that weare going to create and constitute mumazuva mashoma shoma ari kudarika tokupai manumbers ezvatichange tichidini tichiita so that tiite chirwirangwe nekuti vakuru vakati imbwa mbiri hadzitoregwi nyama vana competitions and tariffs commission vanaani vese kuthe all stakeholders and sanctions conference tinovadana vanenge vasinawo kuuya tinoyambuka rukova tasvika ipapo mwari